Күңел төшенчелеге, ягъни без нинди генә булса эшләребезне эшләмәсәк тә, аның бар алдыннан максат, максат. Тышта без изгелек эшләргә мөмкинбез, ә эчебездә нинди булса бер мәкерлек булырга мөмкин. Тыштан караса нинди булса бер явызлык эшлибез, балабызны анда кулыннан тотып алып кайтабыз, мәсәлән, катырак тотырга мөмкинбез, әти кулыбызны авырттырта, дип әйтергә мөмкин, яки өй эшен эшләтәбез, Ә күңлебездә бит инде безнең изгелек, балабыз кулыбыздан теге ычкынып китмәсен, машина астына эләкмәсен, өй эшен вакытында эшләсен. Бу җәмәгать безнең максатлар мәсьәләсендә. Бер мәлне пәйгамбәр Мухаммад Мостафа салләллаһу алейһи ва сәлләм каршына килә бер кеше. Моны сөйли Умар бин Хаттаб. Һәм дә ул үзе генә булмый, әле аның кырыенда сәхабәләр дә булалар. Ягъни килә бер кеше, матур киенгән, ап-ак, кап-кара чәчтә. Аның өстендә сәфәр, э, ерак юл, э, әсәре күренмәгән. Шул ук вакытны Мәдинә кешесе дә түгел. Без аны белмибез, ди Умар ибн Хаттаб әйтә. Һәм дә бу кеше пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм каршына утыру гына түгел, аның каршына шул хәтлек якын утыра, хәтта тезләре белән пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тезләренә килеп терәлә. Ягъни пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә бит аны кабул итә. Сәхабәләргә бу гаҗәп, кем соң бу дигән вакытта. Без аны белмибез. Ягъни шул ук вакытта пәйгамбәр дә аңа шул хәтлек теге игътибар белән карый дип әзерлек. Һәм дә бу кеше сорый башлый пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмдән, сораулар бирә. Нәрсә ул ислам, нәрсә ул иман һәм дә нәрсә ул ихсан? Һәм дә шушы сорауларга пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм җавап кайтарган вакытта, Садакта, дөрес җавап кайтардың, ди. Ягъни пәйгамбәрдән күпмедер бер имтихан алган рәвешендә була. Садакта, дөрес җавап кайтардың. Сәхабәләр бу мәсьәләгә шаккаталар. Бу пәйгамбәр, Аллаһның Расуле, андан сорый, сорау бирә, әле син дөрес дип, аңар җавап кайтара, ди. Гадел җәмәгать, аннары соң инде пәйгамбәр салләллаһу алейһи ва сәлләм үзенең сәхабәләрен әйтә, инде бу кеше каршыларыннан кузгалып киткәч, Беләсезме, кем соң бу булды дигән вакытта, Бу булды сезнең кардәшегез Җибрил алейһиссәлам. Кайсы кеше рәвешендә килде, сезгә динне аңлатырга, ди. Карагыз әле төшенчәне, динне аңлатырга. Һәм дә нинди рәвештә динне аңлатырга? Беренче сорау, Ислам дине нәрсә ул? Нәрсә ул Ислам? Ислам ул шәһадәт, иман китерү, Аллаһны тану. Мин Аллаһка иман китердем, Аллаһ бар һәм дә Мухаммад аның пиамбәре вә илчесе дип тану. Еш кына шулай була, җәмәгать, без кем ул Аллаһ һәм дә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмне белеп тә бетермибез. Ләкин дә күңел белән без ачылып китәбез. Җәмәгать аны, кешенең иманын, шәһадәтен шул вакытны кабул итергә кирәк. Аңар өстәмә игътибарлар, имтиханнар куерга кирәк түгел. Ягъни аны мөселманнар җәмгыятенә, җәмәгатенә кабул итергә тиешбез, иншалла. Шул ук вакытта үзебезгә дә карасак, җәмәгать. Без менә Аллаһны таныдык, шәһадәт китердек, Мухәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи ва сәлләмә иман китердек, уйлыйсың, нәрсә соң монда инде бар, тәмам бит инде. Ләкин дә үтеп китте елыбыз, үтеп китте гомеребез. Без Аллаһ турында яңа белем алдыкмы? Пәйгамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышыннан, сирына яңа белем алдыкмы? Үзебезгә сорау куйыйк. Ягъни бу сорауларга бу төшенчә бер яктан карасаң, инде ул гади, ләкин дә аның бит инде гыйлеме тирән булып тора. Шул вакытны Пәйгамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, икенчесе ул салә, намаз. Өченчесе ул зәкят. Шуннан соң ураза. Шуннан соң хаҗ. Һәм дә бу биш баганада тора безнең ислам динебез. Бу биш багананы җәмәгать әгәр дә кеше кабул итсә, ул мөселман. Әгәр дә ул аны үтәсә, ул үзенең мөселманлыгын әле эшендә, гамәлендә исбатлый, Аллаһ каршында, җәмгыятебез каршында. Күпме бар кешеләребез, безнең шәһәрдәшләребез, кайсылары алар үзен мөселман дип таныйлар, үзен мөселман дип әйтәләр, иман кәлимәсен әйтәләр, ләкин дә мәчетенә йөрми, намазын укырмый, уразасын тотмый. Гадәти хәлдә алар аны белмиләр дә яки аның мөһимлеген аны төшенмәделәр дә. Аларга аны турында сөйләүче булмады. Шул ук вакытны бу ислам диненең таләпләрен кешеләргә җиткезгән вакытта без нинди рәвештә аңар җиткезәбез? Җиңел хәлдәме яки инде авыртып, катлауландырып микән? Ягъни намаз укыр өчен шулхәтле күп фәлән сүрәләр белергә кирәк. Һәм дә шундый аның тәхәрәтләре авыр, өендә чиста, пөхтә, носкиың фәлән. Эчке-тышкы киемем фәлән дип, инде һәрбер җирдә утырганда дога дип без кешегә өйрәтсәк, кеше инде безнең намаз төшенчесенә килмәячәк. Ләкин дә бит инде җәмәгать намаз ул биш вакыт намаз гына түгел. Бар ике гаит намазыбыз да, ураза һәм дә корбан гаете. Кешеләрне чакырыйк анда. Хәзрәтләр анда алар өчен үзләре намаз укып куерлар. Икенчесе бар җомга намазы. Кайсында җәмәгать белән намаз укырга мөмкин? Атнасына бер мәртәбә генә. Көненә биш мәртәбә түгел җәмәгать, атнасына бер мәртәбә чакырыйк, бәлки үзебез белән алып килик иншалла. Күрсен беренче мәртәбә ничек менә шушы намаз үтәлә җәмәгать белән. Үз вакытында шул ук вакытны бер булды пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бер үрнәге бер кеше килә, Әйтә, Йа Расулулла, көненә бер намаз укысам гына ярыймы? Ул әйтә, Ярый. Сәхабәләр сорау куялар, Ничек соң, Расулулла, бу кешегә син рөхсәт итәсең бер мәртәбә генә намаз укырга, ул бездән нәрсә белән яхшырак? дигәч, шул вакытны пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм җавап кайтарган, Борчылмагыз, ул икенче намаз артында да киләчәк, дип. Чынлап та, бу кешенең күңеле инде бу намаз белән тулгач, күңелгә бит җитми, тагы да бер намазны укырга өйрәнергә килә. Өйрәнеп китә, шулай биш вакыт намазда тула җәмәгать. Шул ук ураза мәсьәләсендә килгән вакытта, әлбәттә, кешегә без җайлап кына уразаны өйрәтергә тиешбез. Еш кына шундый сүз була, Әгәр дә намаз укымасаң, уразаң кабул булмый. Җәмәгать, ураза үзенә бер фарыз, намаз үзенә бер фарыз. Кайчан безнең каршыбызга кеше килеп баса, әйтә, хәзрәт, дустым, кардәш, мин менә зәкәт бирәсем килә, үзенең байлыгымдан. Без әйтеп тормыйбыз бит анда, дустым, син намаз укыйсыңмы? Намаз укымасаң, зәкәтең кабул булмый, дип. Дустым, хаҗга барасым килә, менә минем загран паспортым, менә акчам каршымда, без андан сорап та тормыйбыз, хаҗ догасын беләсеңме, намаз укыйсыңмы дип, тәхәрәт ала беләсеңме дип сорап та тормыйбыз, җәмәгать. Әйдә киттек хаҗга, шунда өйрәнерсең дип әйтеп куябыз, җәмәгать. Шулай ураза да, кеше уразага керсә, җәмәгать, шуннан соң, җайлап ул намазына да киләчәк, гает намазына киләчәк. Ел көн дәвамында иншалла хәмердән, әшәкесүздән, гамәлдән тыелып торачак күпме изгелек җәмәгать. Ә без кайрвакытны авырайтып җибәрәбез. Кеше инде намаз укымаса уразаңны дан файда юк, синең садакаңдан файда юк, догаң кабул булмый дип күпме без кешенең күңел төше дә булган ислам диненә якын булуына юкка чыгарга мөмкинбез фәкать бер төшенчә Намаз өчен. Югыйсә ул, әлбәттә, бик тә мөһим. Ләкин дә җәмәгать, һәрбер гамәл аерым билгеләнә Аллаһ белән һәм дә әҗер-савап тапшырыла, иншаллаһ.